Avuxeni nhlikani ripere ha khensa ku va mi languta chanele ya matimba i Manuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele leyi yi kota ku kula ni la ku vulavula hi mhaka leyi xana loko va ku ka red room red house or black room black house va lava xivelekelo va lava ku ta xi tirhisa yini. or xivelekelo lexi va lava xivelekelo xa munhu or xa xiharhi xo karhi na. Vanhu lavaya loko i fika le i fika i va hlamusela ku wena i lava rifuwo, va ta ku byela ku okay rifuwo leri or i na business la ku business ra ndlandlamuka. kumbe i na kereke i lava ku ta ku kereke liya yi va na vanhu vo tala kumbe i n'anga i lava ku ta ku vun'anga bya wena i kuma ku i tshama i kha i thwasisa n'hweti na n'hweti ku tshama ku tele kumbe i ri muporofita i lava ku ta ku vanhu va ta va tele le ka ndhawu leyi u tirhelaka kona i porofitaka kona vanhu ni vulavula hi vaporofeta lavo hakerisa. vo ma twenty thousand thirty thousand na tin'anga leto hakerisa vo ma thirty to forty thousand va ta ku byela ku e hi kumele xivelekelo ende u kuma ku va ku byele ku hi lava xivelekelo xa munhu loko a nga si tshamaka a ya le vavasati mi ta ni kuma kwalano mi ta ni twisisa kwalano kumbe i hi kumela xirho xa munhu wa xinuna. loko a nga se tshamaka a endla leswiya mi ta ni twisisa ku ni vula yini swilo leswi a va tirhisa ngopfu swona because xiveleko a ni u kuma ku loko n'wansati a veleka u kuma ku laha ndzeni la a yi nghenisiwi ka swona un'wana na un'wana wa swi tiva ku n'wana loko a endliwa i va a kha a suka ka xivelekelo se i fanele i susa xilo lexiya munhu luya a kha a hefemula ku ri loko mi n'wi tsema mi mi fanele mi susa xilo lexiya i n'wi susa a kha a a a kha a hanya. Swi fana na loko ku fika ku i tsema munhu rimbewu, a kha a swi vona ku ri le ku n'wi tsemeni. Ene loko mi ri busy mi kha mi susa xilo lexiya, ku fika laha u kuma ku munhu luya u endla yini? Wa lova ma ha ri busy. Ma swi va swi lavisa sweswiya, a va lavi xilo xa munhu u kuma ku munhu yaloye kumbe i lovile khale or vo ma four days, three days mi ya teka xona. va lava ku ta ku yi susa u kuma ku ngati ya munhu luya ya ha hisa ya ha kufumela na xirho xa n'wana luya na swona swi fanele swi va tano i fanele i make sure ku va a kha a hanya na leswiya swa vavasati swirho va swi teka ni ta ni twisisa ku ni vulavula yini so xiveleko lexi xona va kuma ku va endla ngopfu business hi xona that's why mi kuma ku loko mi kuma ku va ku dlayiwe munhu va kuma ku i xothe xirho vavasati mi kuma va kha va xota ngopfu swona ngopfu va xota na mavele vavanuna va xota ngopfu xirho lexiya because leswi va swi lavaka hi swona swilo leswiya se vanhu lava va va mi nyikisa swona risimu leriya loko hi vulavula hi risimu ra ngati. or rifumo ro i famba i dlaya vanhu i teka swivelekelo loko mo languta vanhu va kona mi kuma ku i swisogolerini a nga na nchumu i ti fanela na mina ni ti fambela ku milenge a ni na nchumu a na next va ti kuma ku a ndzhaku ka tin'hweti to karhi rifumo ra kona hi leriya ro pfuleriwa munhu yaloye a nga zanga a ya exikolweni. yunivhesiti kumbe a college kumbe ka ti-training academy kumbe yi endle tikhoso to fana na a yi nge cleaning security ma yi vona mintirho yin'wana mi kuma ku yi dyondzeriwile na na leyi dyondzeriwaka wun'wani mi kuma ku i mintirho i i nyiko yaleyo yi humaka Xikwembu van'wani mi kuma va ya i ti i ti i ti i ti-amber-a ti-amber-a hi vulavula hi vanhu vo tirha too much mintirho ya mavoko mara mi kuma ku yena loko mo cheka history ya yena ku hava na nchumu. loko mo mo lavisaka ku hava nchumu a nga xi endla mara i pfuke nampundzu a ku zunguluke i pfukile a mi za mi twa no ha va ri i yive mali or yini because of what i ye a ya xavisa xaka ra yena a ya xavisa n'wana wa ka vona yini hi ri fumo ra ngati a teka xivelekelo a endlela a endlela ku fuma a dlaya munhu wa ka vona vo tala va swi kota ku va xavisa maxaka. hi mhaka ya swona swilo leswi a xavisa maxaka ma yena va ya va ya teka xirho lexiya a endla business hi maxaka ya yena se mi ti vonela vanhu va ka hina na khensa ku va mi landza channel ya matimba ya manana malume channel kumbe mi subscribe thank you.